Rasilumendi mit-tim ta' Xarabank jitilgħu Bologna biex jissapportjaw lil Keat. Keat huwa s-sewwieq żagħżugħ Malti li ser isuq fuq it-track ta' Città di Imola waqt il-Formula Quattro. Fl-1994, Fuq din l-istess track, tilef ħajtu Ayrton Senna waqt li kien qed isuq. dan mis-sirkit. Tgħid jibża' waqt li t-tifel tiegħu jkun qed isuq? Eh, fimni, ma nibżax, ma nibżax il għaliex Naf kemm huma safe il-karozzi, naf il-precautions li jieħdu s-safety l-organization. Eh, kif qed ngħidlek jien nagħmlu jien, qas jien ma nibża' nagħmlu.
U x'taħseb hawn kit? Il-mara tinkwieta daqsxejn, però naħseb illi tippreferi toqgħod id-dar milli tiġi hawnhekk. Għax id-darbtej li ġiet kienet daqsxejn qalba imtertqa.
Ninsabu hawnhekk ġewwa racetrack ta' Imola fejn Kit is-sewwieq Malti ħa jikkompeti fil-Formula Quattro minn hawn u ftit sekondi oħra.
Jibdew il-preparamenti għall-ewwel tellieqa ta' kit. Tibda t-tellieqa. Tintemm it-tellieqa. U Keith mhux soddisfatt bir-riżultat, X'ġara eżatt? Jiena dħaltlu minn ġewwa u ġibed minn fuqi u sfortunatament kissirli l-arm ta' quddiem u kelli nieqaf hemmhekk. Kienet l-aħħar lep tat-tiġrija.
L-għada filgħodu, Keith jibda jipprepara għat-tellieqa li jmiss. Keith jistudja l-mappa ta' trek. L-inġinier tat-tim Malti jispjega lil Keith xi jrid jagħmel fi trek. Yes, we have to analyze everything, every corner, the style of driving in every corner on data with graphs and also on video and find the correct way driving the car and improve his performance. Id-disgħa u nofs ta' filgħodu. It-tim Malti jasal fi trek ta' Città di Imola. Fuq il-karozza ta' Keith, Insibu l-logo ta' Xarabank. X'ikun liebes Keith waqt it-tellieqa? Kollox fire, fireproof. Dawn il-ħwejjeġ ta' taħt huma kollha fireproof, huwa s-safety tal-isport. Apparti dawn għandi l-ħans, għandi l-helmet, kollox apposta, carbon kevlar, huwa materjal b'saħħtu ħafna.
Ħu Keith, Kurt, Jitħajjar ukoll li jibda jtellaq. Is-saħħa ta' ħija.
Tlajna hawnhekk iktar inkoraġġejt ruħi biex nagħmel dan l-isport u forsi bil-mod il-mod inkabbru l-isport ġo Malta wkoll.
Keith jikkwalifika biex isuq fl-aħħar tellieqa. F'temp ta' nofsija, Waqt li kid qiegħed itellaq, jitlef kilo u nofs. Immaġina nidħol kilo u nofs eżempju iżjed u ninżel kilo u nofs inqas minnha. Jiġifieri dak ikun ħareġ kollu ilma, trid tixrob ħafna ilma biex iżżomm hydrated. Bħalissa qegħdin naraw l-aħħar preparamenti fuq il-karozzi ta' Team Malta, eżatt qabel kid jinżel għat-tellieqa.
Tibda l-aħħar tellieqa ta' Keith. U f'din it-tellieqa, Keith imur tajjeb ħafna. Keith jirbaħ it-tieni post mill-kategorija tiegħu.
Overall ifhem spiċċajni ħbit tajjeb. Telajtu l-bandira Maltija. Eżatt, terġajna telajna l-bandira Maltija. Li nara tfal tiegħi Jagħmlu l-isport li nħobb jiena u jkunu sejrin tajjeb. Inkun qed nieħu pjaċir daqs daqs jew iktar milli għamiltu jien.
Jalla forsi għas-sena d-dieħla jkollna xi ħaġa sabiħa bħal din.